Итинэн торутан туураммыт, этэн саҥаран иһиэҕиҥ киһи Убаастабыллаах дьүүллүөр жюрилары кытары билиһиннэрэ бүтүн көҥүллээҥ. Ол курдук дьүүллүүр сүбэ бэрэссэдээтэлинэн буолар Степанова Марта Ивановна.

Саха таҥаһын историятыттан кэпсии түһэр буоллахха, уон сэттис уон алтыс үйэлэргэ саха таҥаһа сүнньүнэн дьиэ кыылын уонна тыатааҕы кыыллар тириилэртэн тигиллэрэ. Сайыҥҥы уонна дьиэҕи кэтиллэр таҥас сырыыттан уонна тирииттэн буолара. Сылаас кугас өҥ сүүрэн баһылыыра, онтон мааныга сиэргэ-туомҥа кэтиллэр таҕыс түүлээхтэр буолара. Сүрүн культ олох бэлэхтиир, иитэн, аһатан олорор ийэ айылҕа олох маһын хороҕор муостааҕы ынах сүөһү ыкса ситимнэнэн Көҕүөр ойуунан дьарыктаабыт. Таҥастар киэргэлэ, ойуута ис дойдуну кытта ситимнэһэр. Бэргэһэлэргэ уонна илиргэбиһэргэ ортотугар төгүрүк ынах сүөһү аламай күнү дьүһүйдүүр. Көстүүм үөһээттэ үөһээ дойдуну көрдөрөр. Сарын киэргэлэ уонна үтүлүк оһуора ынах сүөһү баайдаах Уонна Ньумайы ордук ойууна курдук баай, дьоҕур ойуунан А Россия икки төгүллээх призера хапсаайга боотурдаата Марк улахан дьоҥҥо хапсаайга ыһыахха киирсэн иккис миэстэ буолбута. Кэрэ, ону уопуттаах тустуу, көҥүл тустуу уонна хашаҕай тустааччытын кытта утары киирэ сылдьар Арслан Алексеев. Арслан Алексеевата бэйэтэ манна эмиэ бу Осипов Петр Васильевичка кыралаан эчиллэр бырааһынньыктарга тустар эҥин уонна да эһэтэ даҕаны тустууга тонон хааныгар баар. Дьэ эбэтэ кэлэн иннигэр кэлэн көрөн олороото былырыын эмиэ киирсибитэ

Кыра эрдэҕиттэн бу иккис кылаастан Петр Васильевичка хаҕалаабыта, онтон ити Мархаҕа баран үөрэнэ сылдьыбыта. Бурнашов эчиллибитэ республиканскай хас да төгүллээх призердара. Онтон билигин бу хапсаҕайга киирсээйдэр. Кинини кытта утары Женя киирсээйдэр. Женя эмиэ Петр Васильевич иитиллээччилэ хаста даҕаны ами республикаҕа баран күрэхтэһэн кэлбит уол көҥүл тустууга даҕаны хапсаҕайга даҕаны отобуоҕа ыһыаҕа буоллун улахан дьон ыһыахтара буоллун барытыгар бу киирсэллэр уолаттар быйылары бу ыһыахха бараннар тустубатылар быһылаах ханна даҕаны Быдьыттарга тиэмэтэ Татовонова сиэнде бу ким оҕотой диир буоллахына бу мин төрөппүт уолум хаамай улахан оҕом икки оҕобуттан бу уоллаах кыыс онтон уолум бу сыдьар мин бэйэм уолум маама уп буоллаҕына то бэйэтэ тааттаттан төрүттээх оҕо сыдьан ханьыһарынан сүүрүүннэн дьарыгырбыта

Бэрэ көбүөргэ Николай Барсын хынньанар диэтилэр. Биэнэ бу улахан уолун уола бээти булла бу уол үөһээ бүлүү техникумугар үөрэн айдар сварщик тоҕарача слесар эҥиндээн элбэх туохха үөрэн айдар үс сыллаах үөрэххэ тохсус кэнниттэн барбыта Тоба мия Петр Васильевичка элбэхтэ этчиллибит уол. Онтон билигин отто былырын үөһэ бүлүү такапсаҕай дойдута диэн ааттыыллар. Онно да үөһэ бүлүүгэ эмиэ бар. Хапсаҕайдьыттарга баран эмиэ чиллэр сылдьар буолар. Яра кинини утары киирдэ тобонам ньургун, ото баарын кэсээбитин курдук. Томанна титул даҕаны туох да билбэт. Ким илиитэ атаҕа урут тиийбит эбэтэр урут төбөтүнэн таарыйбыт ото хотторор, ото баарын көрбүккүт. Кэнниэртэххэ баран быраабын диэн баран бээтэ кэлэн түспүтэ. Онон дьа хапсаҕай диэн хапсаҕай. Ботто биһиги хорулалар инники эрэллэрбити дьаллар эдэр ыччаттарга тахханытта элбэх ыһыахтарга көрөр көрүөхпүттиир уолаттарбыт. Эрэ кыйын иһитистэ Товонов Ньургун. Өр тутустулар, қабыстылар, төңкөңнөстүлэр. Урут былыр буолла. Тобул баарын көрсөөбүтүм бу уолаттары онон хүүрбэтэ хатылаабыт. Ой, дары дайды таарыйаары бээтэ устабаран түстэ. Отон эти хапсаҕай тугунан кыайылаах тобу хаастыытыга биирдэрэ этэ биир хыл кыра, арсын биир хылынан улахан. Огунан баран отто Саха Республикатын Үөһээ Бүлүү Апсаҕай дойдутугар баран үөрэн сылдьар киһибитин атахтаатылар. Бээрэ Женя өттөтө көрөргө курдук атахха үчүгэй. Хайдах даҕаны өрө баһан таһаарда даҕаны суулларабын диэн эрэллээх буолааччы баҕарар сыаның Үөһээ Бүлүүгэ атын триоҥа чиллэн кэлбитэ олоо иннин биэриэн баҕарбат. Бээтэ бардыны. Бээрэ

Марка Ыаҕар оҕолорго биирдэрэ Ньургун бастакы место буолбута, Айсен иккис место буолбута. Онно эмиэ улахан уолаттар киирбиттэр этэ, Маалыкай уолаттара, Доруобай уолаттар таах хот оттуубут диэн бараннар бээлэр буору уоппуттар этэ. Ону Марха олохтоохтор бу уолаттары билэллэр, ынараа 200 сыл өрөммүт уолаттар Мархаҕа бээлэрэ Бурнашовка Онон ити хапсаҕайга били мархалара этэллэр этэ аһар улаханнык хаҥарбыттара диye. Хоро уолаттар. Били хатыҥыр киһи киирдэҕинэ мин кыайар киһим эбит диэн хаҥараллар үһү. Ону билигин хатыҥыр даҕаны хапсаҕайга доруобай да киһи диэн билбэт. Эн уоппуттаах да тустуук бол. Хапсаҕай дэн то хапсаҕай. Халбас харата диэн ааттыыллар ол иһин былыр-былыргыттан отто өбүгэлэр бит хаттан кэлбит күрэхтэһи. Орда билигин бу хапсаҕайы бэйэҕи көрөҕүт. Эҥнара шоу кынаннар, интириэһинэй кынаннар тэрийэр буоллулар. Элбэх бириистээн, массыына, квартира. Ону хаһан эрэ баҕар кэлин бу биһи хорулабыт уолаттарын эмиэ ити курдук тэриттэ ааттарыттан, улахан тэриттэлэр ааттарыттан, нэһилиэктэр ааттарыттан киис сыһайдалларын баҕар биир эмит тэлибиһэргэ көрүөхпүт. Бэрэ иккиэн биирдии хоттор улаахтар, биир хоттор буттара манна туору. Дээрэ отут күн да хаалла. Дээрэ то күн аайы бэйбээлэрин тиниктэһэллэр бу эбэлэрин тиэргэнигэр. Онон убай-убай курдук Ньургун да кыайан хөп. Баар быраата да кыайанар. Эра сена таха киирэ атырдааны убайа атаҕын биэрбэт. Яра, Ньургун табан апкайда. Эҕэрдэлээн биэриэххэ. Айсиэн бу бүгүҥҥү туохтан хоттордо, туораата. Иккиэн эмиэта күн аайы спорт залга били үөрэххэ мигэн эмиэ эрчиллэр бэйэ-бэйэлэрин эмиэ тардыалаһар дьоруолаттар онон дьэ Ким бэлэмнээх уонна да ким күүстээх, ким сымсаах ол кыайаҕа. Бу быйыл тохсуһу уонна он уһу бүтэрбит уолаттар итики сайдаллар. Аран Ньургун он биэриһи быйыл бүтэрдэ. Окунамар ити уон аҕыһын туола иликтиэн бу уолаттарга киирдэ, киллэрдилэр. Уонна улахаттарга киирсиэхтээх билиги. Иллэраа хыллаата бу уолаттарытта бу тустубут уолаттар үкс бары да кэриэтэ маарга бараннар эмиэ тустубуттара. Маары ыһыаҕар били Марка Хоккос үбүлэйинэй ыһыаҕар онно бары эмиэ төөрө бары бириистээх места ыйааһынынан этэ онно бары бастык иккис буолан кэлтэрэ. Онно били Хорулаттан төрүттээх Марго олорор дьоннор Хорулабыт оҕолоро кэлэн тустаннар наһаа тугу көбүөрү киэргэттилэр диэннэр уонна миэстэлэстилэр диэн наһаа үөрдүбүт диэбиттэрэ.

Уолу кытта кисәридер. Бәлемнәнәләр Иванов Март Тоболов Нюргун. Яра. Бүлүү уола уонна Орло уола. Перехастарынан атта Альберт улахан төһөмүт улахан буолуохтах. Сима боллааны былырын бүтэрбит оккунан баран отто эдер уолаттар эдер уолаттар абсолютнай онон хотторбут туораан эрманна круговой оҕ улахан жоңга Сима, аны куоракка дьаҥын тустар этиҥ дуо диэппин, биирдэ эмэтэ хапсаҕайдаһааччыбын диэбитэ, били үөрэхтэрин киэнигэр. Ата ото үөрэхтэри ордоннор, улаханнык хапсаҕайдаабыттар быһыылаах дуу диэн окунаман билигин

Эмиэте билиҥҥи Ньурбай эдэр ыччатын оҕолорун эмиэ физкультураҕа уһуйаһайдар бэйэтэ туспорда эмиэ чөл олоҕу тутуһарыал билиҥҥин хайын бу каникул каникул кэмигэр дойдутугар дьиэтигэр ийэтин кытта хиндина кэлэһэ дьаллар бу эдийдэрин хиригэригин оттоһуохтара гыныахтара нонна бу быраатын ньургуну кытта элбэхте миэри элбэхте турсан ньургуну элбэхте үөрэппит онно то хаан убайа Аймахтыы уолаттар айдаллар. Бәрэ. Март хапсаҕайдьыттаана көҥүл да тустуунан эмиэ тустубута тобу ньургуннуун кыра эрдэхтэриттэн бииргэ улааппыттар коо Март аҕыйа хыл төп биэс биэс эҥин хыл улахан буолу дии саныыбыт. Тустубуттара биир мүнүүтэ буолла. Эр уолаттар бэйэ-бэйэлэрин кэтэһэллэр, манаһаллар. Дэ биир хоттарбыт куттуору. Билигин отто хапсаҕай даҕаны хапсаҕай любой спорт көрүҥэр отто бастакы миэстэннэн бу хакаларга буолар. Тоҕо диэтэххэ, мас ресурсunu кытта тиккиэн тэбистэнгэ тураллар. Хапсаҕай бөлүгүн күрэхтэһиилэрэ элбэххэ онон эдэр ыччаттар, эдэр уолаттар элбэхтэ хапсаҕайдаһыаххытын наада. Харса олох олох киирсэн иһиэххитин наада. Куруук кыайыы сылдьыбаккыт. Кыайтарыы хомолтотун билбит киһи кэлин кыайыыга дьулуурдаах буолар диэн буолар сорох дьоннору дии баҕаларынан ыраазы кыайыахтарын наһаа баҕарылла кур кыайыга дьахтар баарыл оннук диэн буолбата ускуорт аты ускуорт яра тустууттара икки мүнүүтэ буолла яра күүскүлэлээн берер үгүт Уолуктар олохналыччылар. Оп, дәрада. Марк атаққа ньургунга киирэн баран кэннигэр атаҕын быраҕым олуйа быраҕан теранньым диэбитэ табыллыбата. Бэрэ, тең оҕус баайыылаах оҕус сыдьаллар, уолаттар. Кырдык эттээҕэ Марк Иванов Онтон хараҥ эттээҕэ Ньургун Тоболоп. Ити баар кэлбит ыалдьыттар билигин ити хака таҥаһа олоҥхоҥун буола турар аһаан эйин кэлбит дьоннор бу кимнээх тустаһы дьаллар диэн билбэттэрэ буолу. Ол иһин бээрэ үс мүнүүтэ olla хэрэтии да. Күөххэ, күөххэ хэрэтии. Аны Сакундамир баһалыста.

Любетов Женя быйыл тохсуу бүтэрдэ Ньургун уон биирии бүтэрдэ бэйэтэ Марха оскуолатын үөрэнэн бүтэрдэ отто Женя Бухарыла орто оскуолатыгар үөрэнэ ата эмиэ элбэхтэ Ньургуннуун бэйэ-бэйэлэрин уһугу курдук тыртатыы тыаһаллар көбүөргэ Гара Женя кэлин атахха тотто Ньургун Гара

Уонна Ньургун ото быйыл бүтэрдэ. Ити физкультурнайга Чурапчыга дуу или ханна дубар куоракка Дьокуускайга баран туттар саарыйдар бу күннэргэ. Бәрэ быраттыылар. Ото күн айы көрүстэхтэрэ бэйэбээлэрин эмиэ хуу курдуктар дыалаһай дьаллар. Дьиэлэрин иһигэрде таһыгардаҕын онон хайалара кыайарын бу дем мин этэр кыаҕым о, бағар быраат кыайы, бағар убай кыайы.

Россия икки төгүллээх режиссера көҥүл тустууга Отувая химия буоллаҕына бу хаамай ырааппытата Дьокуускай Бүлүү эҥэр оройуоннарга тустуһунна. Онно даҕаны ото Бүлүү эҥэр киһи мыымма туолаттара. Республика атарбахха баттанар уолаттар бааллар Бүлүү, Үөһээ Бүлүү, Хунтаар уолаттара Ньурба уолаттара. Олору кытта риһээччи Эмиэ республиканскай турнирдарга призердааччы онтон булаатан баран бырахпыта көҥүл тустуутун. Эрэ бу кыра былыт кэллэ. Бу хорулан дьоннорун дьэ кыратык көрүүккэтэн ааһыам диэтэ. Урут былырыын иллэрээ сыллаах үөхтэргэ өссө күүскэ түспүүтэ бары олорбуппу барбакка олох. Оо, аппаратура хаамай кутталла. Бу аппаратура баһаалыста туох аҕалаҕатта? Бу хаамай куттанарын бу. Кыаналаах тэрил ымайан хаалды. Көр, скатер даҕалыҥар манна. Аа, онно ол өссө сыһыаналаах тэрил баар диэтэ. Ол тохпут. Ити бэккэ тахтаан үчүгэй кыраһыабай тугу убайылар көрдөрдө. Онон икки төгүл абсолютнай чемпионатын оҕолорго уонна улахан дьоҥҥо иттэ тоболам ньургун эҕэрдэлээн берекайын. Дәрэ убайын Дәрэ көрөҕүт ити Александрович уста сылдьар биһиги оттоон туохпутун бу хаста сыл буолла устубута үйэтитэ сылдьар бу Александрович бу тугу маннык устан онон баһаалыста уһуллубута ылар дээрэ эһиги бу иннигитигэр такхан тураллар нэһилиэк баһылыгын холбиачы Николай Николай Михайлович бириги туттараарыттар уонна медаль тутан тураачы Чочанов Дьулустан бииктеребиз Дэр ыҥырыллар улахан дьоннорго бу кыайылаанан таҕыста Томоном Ньургун уонна ити үстүүл дружба туттарар Онон эҕэрдэлээн биэриэххэйин бүгүҥҥү олоҥхобут ыһыаҕын улахан дьоҥҥо хапсаҕайын кыайыылааҕар Ньургун Тоболовка. Ол дьа уоктекко үһүс миэстэ буолла.

Ньургуҥҥа даҕаны нэһиилэ кыайтарда. Онон Женя бэрт киирсиини көрдөрдө, онон эмиэ ити баалы колбиаччытыттан Бириһибитэрбитэ уон аҕыс сааһым туола илик. Ол иһин оҕолор билиилэрбиттэрэ «Даволам Ньургун!» Яра! Бөрө, эҕэрдэлээн биэриэххэ Ньургуну!

Арсен Оломов! Дээрэ Тимофей үлэлээн ылла ити көрөргө курдук. Арсен күүстээн күүстээх эбит гынан баран ити тугун Тимофейу көрөөт өрө мөхсөн олорор деді. Өрө мөхсө олорон ити тоталбас мас тардыһаанын албаһа болар. Онуһу бүтэрде биирдэрэ он биирин биледилер. Андросов! Дара Андросов уопуттаах кырар да аттан тарда. Ити уолаттар бэйбээлэрин

Бастакы тулун ньукбутар данылла. Бара главный худье быһара. Кимин Сэр Арслан онна гумастар дыһар олу, убаян ола детилер.

Бара убайаам уолу эр курдук оҥоһунна, кэннигэ тренердээх, манна бу кырдьаҕас маҥан баттахтаах, уопуттаах эмиэ баар. О, ыалын уола үһү, бу үчүгэй ыаллара кэлэн поддержкалыырдаллар. Ону курдук поддержкалыыллар үчүгэй. Да, көрөргө курдук бу

Эдэрэ Арслан Алексеевкайын итистэ. Уолаттар дьэ аннык ба ыһыах аата ыһыах. Отто ким эрэ кыайар, ким эрэ хотторор. Аха, көр бодигина. Да убай убай курдук эбит. Арсен Андросов Айсен олох киилээбэтэ. Биира Айсенден, биира Арсын де. Дәрэ атамона Айсен Егорат Тимеппей киирэллэр.

Силпиана билигин бу эмиэ орто үөрэххэ үөрэнэн, маарга үөрэнэн бүтэрдэ. Рома Мирнэйгэ үөрэнэн бүтэрбитэ. Дара Рома Ньылгы тардан ылла бастакы паалкатын. Дара бу бүгүҥҥү күрэхпит спонсорынан буолаллар атта Елена Александровна бэйэтэ анал бириис туруорда улахан дьоннорго уонна Ньурба э, улахан оҕолорго уонна бу эмиэ мастар дыһааныгар Ньурба куоратын улахан дьоҥҥо крепеж маҕаһыын дэтилэр. Сыл Маадай иккис этээскэ баарын маҕаһыын олор спонсордаатылар. Бэ олор бириистэрин ылыахтара дьаара туруоманы көрөҕө туруомото ньылгы тардан ылла. Уруомото билигин даҕаны эчиллэ сылдьар буолуохтаах. Ындыгы систиэмэтэ быышына успуорт өттүгэр тутан турбат диэннэр хунтаарда. Бу айкаар биирдэ дойдубар ыалдьыттыы кэлбит чоҕом төрөөбүтүн кэннэ кэлэ илигэтин биир. Онон бу Оттордохпуна да туох буолуоҕай диэбитэ. Дьоммор herгэбэр баардын көрдөрөн аастахпына табыллар диэбитэ. Баарын миэхэ. Ол миэхэ буолла кыайыы наадата суох диэбитэ. Эдэр уолаттар аат эдэр уолаттар диэбитэ. Онон айкаарга өссөтөҕүл итис таһынан биэриэххэйин. Ох, дьара да. Уона лайкаар. Ылла да.

Былыр-былыргыттан эмиэ бу ыһыахтарга элбэхтэ киирсибит кибралар Байкар, Гайкар республиката да

Улахан ыйааһын уолаттара Кириллин Родион, Антонов Сарыл, Федоров Антон Жеребийгэ кэлэр үһүгүт. Кюдака Василий Васильевичка.

Бээрэ көрдүбүт Айсен. Бу Юлия магазин Михайловтар дьиэ кэргэттэрэ тураргут анал биристэрэ улахан бассейн. Ити улахан бассейн дьиэ таһыгар туруоран баран ол бириһи анал бириһи ылла. Кинилэр дьиэ Бара Саша киирэн турар. Үһүс миэсте. Эҕэрдэлээн бериэхтайын наҕарааданы туттарар Чочанов Дьулустан Викторович Хорула Дөгөр аатынан спортивнай культурнай киин салайааччыта. Иккис миэстэ. Андросов Айсен. Андросов Айсен аалырдалаан берекайын. Бэбирииско хомуйда. Бастыгы месте. Кими? Степанов. Степанов Роман.

Бу биһиги республикабытыгар биллиилээх дьоннорбутугар махтанан тураммыт, эҕэрдэ сурук туттарыахпытын баҕарабыт. Ол курдук убаастабыллаах Петр Максимович. Эйиэхэ Сомоҕолоһуу театр уонна Ньурба оройуонугар киһи ыстыган арыйыы сылгар анаммыт Хорула Олоҥхо дойдута ыһыаҕар кэлэн

Дохсун тысты хабылданы сүтүгүл. Ага, салгыы эмиэ итиннигэ атын сурук туттарабыт Алексей Николаевичка. Ытыспыттыын харыстаабаппыт. Таптал сорук туттарабыт убаастабыллаах Никандр Прокопьевичка. Дохсун тыстыһа. Бу ыдьыттар, хорлолохтоохторо бачча ийэ олоҥхоһуттар кэлэн баран Биһиэхэ тоҕо даҕаны бэйэлэрин олох холотто кылгастык иһиннэрбэттэрэ диэн көрдөһөллөр бу кырдьаҕастар. Ону этэбин, мин тириэрдэбин, аны баһаас да билин биир биир барыгытыгар тыл биэриэхпит. Бастаан халайааччыларыгар Василий Ивановичка, онтон биир биир бэйэм биэттилэр.

Хорула Олоҥхо дойдута эмиэ ыһыах ыһыллыбытынан, ол кыттыылаахтара буола сылдьаргытынан эһигини итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин. Мин Сунтаар оройуонун Кутана нэһилиэгин олохтооҕобут. Билигин Дьокуускайга Олоҥхо театрыгар эдэр артыыстарга көмөлөһөөччү быһыытынан үлэлиибин. Күүрбэччэ сыл буолла олоҥхоҕо сыстыбытым алта биэс сааспыттан уонна оҕолору күүрбэччэ уон аҕыс сэттэ сыл оҕолору кытта үлэлээбитим. Онон оҕолор олоҥхолуулларын иһиттим. Мин Бэйэм санаабын эттэхпинэ, бүгүҥҥү олоҥхону истэн бараммын, бэйэбин бэйэм санаабын этиэхтээхпин. Бу оҕолор өссө сайынныннар, олоҥхону истээччи умсугуйарын курдук, биһириирин курдук олоҥхолуурга үөрэнниннэр диэммин били бэйэм санаабын этэбин. Онон аҥаардастыы, холобур, хайҕаа да хайҕаа буолла буолууттан сайдыы таххыбат дии саныыбын. Туох эрэ кыра да буоллар кинилэргэ сүбэлээн-амалаан биэрдэххэ, ол итэҕэстэрин ыйан биэрдэххэ, оччоҕуна онтуларын туораттахтарына, оччоҕо сайдыахтара диэн санааттан мин бүгүн хайҕаатым, дьөҥкүүнэ кылыһахтара диэн бөлөҕү Бу оҕолор күүспүтүннүү үчүгэй баҕайы кылыһахтаахтар уонна кинилэр кыайбаттара диэн матыыпка, хас олоҥхо персонажа барыта тус-туһунан сөп түбэһэр матыыптаах сороҕо үрдүк куолаһынан, сороҕо намыһах куолаһынан, сороҕо кылыһаҕа оһуох, сороҕо үчүгэй баҕайы кылыһахтаах араас-араас матыыптарынан олоҥхо олоҥхолонноҕуна Оччоҕуна дьэ киһи истээччилэр бу олоҥхоһуту биһирииллэр, сэргииллэр, кини олоҥхотугар умсугуйаллар дии саныыбын. Ол ону оҕолор ситиһэллэрин туһугар салайааччылара уонна оҕолор олох кыһаллан туран сылайалларын, элэйэллэрин бириэн дьолго ааҕынан туран бириэмэлэрин харыстаабакка, биһиги сахалар улуу олоҥхобут сайдарын туһугар бэйэлэрин кылааттарын дьоһуннаахтык чиллэрэр дьон буола үүнэн сайдан тахсыахтара дии саныыбын. Эһиэхэ бука барыгытыгар ситиһиини, дьолу-соргуну баҕарабыт. Ааспыт ааспыт дьыллары манараа уокатыгар устал буҕахта этиин иччэхтээх, эбэн эттээх, Уу дуоһалаах, босхо бастаах бороҕ улаахайга үөскүү дьону иһиттэринэ, кэпсиилээх саҕалаах таһымнаах оҕонньоох Айсыс диэбит аан ийэ дойду айыллыбыт эбит. Охтон баратан бастаах уолан итэр уула ордутуур дойду олохсуйбута. Аҕыс үйэ ааһыыта тоҕус үйэ туоруута уон үйэ уҥуор буланыыта аан ийэ дойду силиэдийэн сирдээн тупсан испит. Эргэн маан халлаан үрдүгэр олохтоох үс тиис тириити өллүргэлээх үрдүк нуоҕай бэргэһэлээх үрүҥ аар тойон ийэ сир барахсан сирэйдиэн тупсубутун билэн үргэн маан халлаан ахсын хаттыҥаһар олохтоох олохтоох үрдүк айыыларыгар дьуон дьааһыҥҥа айыы сааһыҥҥа көтөр кынаттарыгар сүүрэ батахтарыгар охсон